Taku haere ki te poukai o Marokopa nā Maringi Lynette Kete. Taku haere ki te poukai o Marokopa nā Maringi Lynette Kete.
E tētehi pō ka rongo au i āku mātua e kōrero ana mō te haere ki Marokopa. Ka pātai au, E haere ana kōrua ki Marokopa mō te aha? Ka kī mai a Māmā. Ko te rā poukai o Marokopa tērā, te 26 o Maehe. Ka haere tātou.
Kōkua katoa ahau nō te mea kei reira tōku tupuna wāhine a Nāna, ko tērā tōna ingoa ki ahau, engari ki ētehi atu ko Granny Maringi. Ka tata mai te wā ka whakareri mātou, ka kī mai a Pāpā. Ka tino moata tō tātou haere, nā te mea e timu ana te tai i tērā wā. Nā, ka tae pai tonu atu tātou ki Maroko Bar. Me whakareri koe i ō kākau, Ko taonga i te po i mua. E tukuna mo matou hoiho ki roto e te taiapa iti kia pae ai te hopu itiata. Te hoiho o papa ko Major, te hoiho o mama rau ko taku teina ko Tuepu, me toku nei hoiho ko Tonton. Ka rere kato o matou whakaritiriti ka moe ahau. I te ata pō e pōuri tonu ana, ka rongo au i te karanga a tōku māmā. E Rigi! Maranga! Whakareri i a koe, ā, ka haere ki te awhina i tō pāpā ki te hopu i ō tātou hōiho.
Teretere tonu taku tīni i āku kākahu, ā, kei waho. Kua hopungia e tōku pāpā o Raohōiho kō māmā, engari, māku anō e hopu tōku hōiho. Ka utaina ō rāua tērā ki runga i ō rāua hōiho, ka whakamaungia te whītiki me te tātua puku kia kore ai e hurihuri ngā tērā. Ka makana e au te pēke ki runga i a TomTom. Ka takaia te tātua puku kia huri e ana kaokao kia kore ai e reterete taku pēke, ana piki ake, heke iho rānei e ngā hiwi. Kua reri te pāku ā māmā. Ka kai mātou. Ka horoia ngā utaita a. Kua riri ki te haere. Ka piki mātou ki runga i ō mātou hoiho, ka wehe mai i te koraha. E whai mātou i te awa tae atu ki Te Waipounamu ki te hononga ki a Mitiwai, Rere atu ana ki te taha moana, ka haere mai te mātua o Te Waipounamu. Ka hīkoi atu i runga i ngā onepū o te taha roa a Roa Pūtanga, te moenga o ngā pipi taiwhatiwhati. I te taenga atu ki te awa o Wainui, ka hui mai anō ētehi o te whānau mai i. te taha roa. Atapae noa iho tō mātou haerenga i te taha tika, haruru kau ana te moana tāpokopoko a Tāwhiki. Reporepo mai ana ngā ngaru ki uta. Ka tae ki Waiohipa ka piki atu e tētehi hiwi teitei. Heke iho rawa. Ko Harihari te wāhi puhipuhinga o te kena me te paoa. Ētehi wā ka pāheke haere taku hōiho i a mātou e haere ana i runga i ngā toka me ngā poatu. Ka āhua wehi ahau. Ka kī mai a Māmā. Kia mau! E mōhio ana tō hōiho. Me pēpea tana haere. Topatopaka ana ngā kārohe i te ohorere i a mātou, tangitangi kau ana hoki. Harikoa katoa ahau i te putunga atu anō ki te tahatika ki Tauhoa te pā o mua noa atu o Tūpāhau. Kua tino mārama ināianei kua whiti mai te rā. Ka hārapa ō mātou hōiho. Kia tere ai tō mātou tai. Kua tata hoki mātou ki Marokopa. Te taenga atu ki Turiakina ka titiro atu ki te kainga o ō mātou huānga engari kāore rātou i reira. Ka haere tonu i te tahatika o Tūmoana katahi ka piki i te hiwi oneone. Te ekenga atu ki runga kua kitea atu te marae me te haki e tare ana. Āhua reti haere taku hoiho i te hekenga atu i te one ki te tahataha o te awa o Marokopa. Tae atu ana ki te taiapa hei tuku i ō mātou hōiho. Kua tūtaki atu au ki a Nāna i haere mai i Waipāoa i runga i tōna hōiho. Ka awhiawhi māua ko taku tūpuna. Kua tau mātou ki Marokopa, kua haere ki te mihi atu ki te hau kāinga. Ka āwhina ngā pakeke i te whānau ki te whakareri i ngā kai. Ka noho hoki ki te tātari i te tātūtanga mai o Kiingi Koriki me tōna roopu mai i Waikato. Tino rereke ngā poukai o nāinei, nō te mea, kua haere au i runga i te huarahi i roto i te motokā, kua kore e eke hoiho, e haere mai rānei i te taha tika. Kua tū hoki te poukai o Marukopa. I te Rāhoroi e tata ana ki te 26 o Māehe. Nō reira mokopuna mā, kia mau ki ngā tikanga, ngā kōrero me ngā mahi o te poukai, kia kore ai e ngaro.